Chibai vek u le, vawiinah hian zirlai thar kan en ho leh dawn a, kan en tur chu Sonnet one thirty, My mistress's eyes are nothing like the sun tih ni a, he sonnet ziaktu chu William Shakespeare a ni. He sonnet hi kum sangkhat zaruk leh pakua khan published a ni a. He poem hi hmeichhia a hming hriat loh The Dark Lady tia kan hriat tana a ziah a ni a, tin, he sonnet hi Inverted Love Poem an tih category a awm a ni. Tichuan a poem-a lut ta ila a hrilhfiahna hi Ka han sawi thuak thuak ang a. A hmasa berah chuan heti hian a sawi a, Ka hmangaih mitte chu ni ang mai a, duhawm leh mawi an ni ngai lo va, a hmui te pawh. Coral ang mai a senno che kan ni ngai lo a ni. A vun te pawh a thim a, vur ang mai a var an ni lo va, tin a sam te pawh. Wire ang mai an ni a, an nem thep ngai lo va ni. Rose sen leh varin a an inpawlh a, rawng senno duhawm tak an siam ang hi a biang rawng a ni ngai lo va, tin, a thawk chhuah ai rimtui thil tam tak a awm bawk. A tawng ri te chu hriat nuam ti em em a ila, ka bengah chuan chu ai rimawi chu a tam si a, Pathian nu an tih ka la hmu ngai lo, amaherawhchu ka bawihi chutiang a ni lo tih ka hria. A chhan chu a kal danah hian mihring ngei a ni a, amah erawh chu ka hmangaih hi chu thuziak mi dangtena an hmangaih te nasa mang khenga an fak a, an thatzia an sawi ang tluka tha a ni tih ka sawi ngam a. A mawiin amah anga tha hi an piang leh tawh lo vang. Tunah chuan symbols kan sawi tawh ang a, pahnih ka rawn tar lang a, a pakhatna chu ni, sun, khi a ni a. Poetry ah chuanin ni hi eng min petu leh lumna min petu a nih avangin thil tha lampang sawi nan leh thil hlu tak sawi nana hman a ni fo thin a. Tin. Poem ziaktu in hmeichhia ni nena a teh khin a nih chuan chu nu chu a tana mi hlu tak a nun kawng thim en tu anga a ngaih thu a sawina angah a ngaih thei ang. Amah erawh chu he sonnet ziaktu ve thung chuan a ngaih zawng chu ni nena compare duh lovin chumi ina a entir ni thei chu A nunah hian hmangaihna leh a ngaihzawng ngi chauh lo chu thil dang pawimawh a tam hle a tih tumna a ni thei ang. Symbol pahnihna chu vur, snow, hi a ni a. Shakespeare-a hian a ngaihzawng i vun chu vur ang mai a var a nih loh thu a sawi a. Vur ang mai a var kan tih hi mi hausa tena an hausak zia tih nan hman a ni fo thin a. Heti hun laia mi rethei tak tak ten nisensa hnuaia hna an thawh avanga an vun a lo sen a, a lo dum deuh thin. Ang lo tak hianin mi hausate chu inchhungah an awm thei a, an vun te pawh a var ngaiin a var reng thin a ni. Hei hi. He pawm ziaktu ina a ṭan chhan ni awmin a lang a, a awmzia chu he pawm ziaktu ngaihzawng hi mi hausa leh mi awm thei ni loin mi satliah mina ran inhlawhfa chawp ve mai a ni tih a entir a ni. He sonnet chungchanga kan hriat tur pawimawh dang leh chu iambic pentameter a ni a, tin a rhyme scheme chu A B A B C D C D E F E F G G a ni. Tin, he sonnet hi contrablason tih a ni a, chu chu a tir khan ka rawn sawi deuh thuak tawh a. Chumi awmzia chu Blazon kalh zawnga kal tihna a ni. Blazon chu Renaissance lai khan poetry ziah nan an hmang nasa em em a, chutiang ang poetry ah chuan, hmeichhia te mawina hi a hrang thliah thliah in thil mawi chi tin reng nen an khai khin thin a, entir nan chuan vun vur anga var kan tih ang te, a sam chu rangkachak ang maia tle siau a ni kan tih ang chi te kha khatiang kha Blazon chu ni a, Amaherawh chu he sonnet one three zero hi blazawn duh lo leh kalh zawnga ziah a ni. A ti zawng kha vawina tan chuan ni se, ka video te milo en sak leh vangin ka lawm em em e.